Lê ger ya niya bê min xwe ye. Niya sîna kesekî û ser û çavên wî û dengê wî nav vê hemî qerebalxê de tiştekê neyefsana hî ye. Here do biçîn. Ez tamam e, kicaya bat may. Herosa tu jî hatiye azadkirin? Tu çê genê me heyvekê bê beramber werbigirî. Deh kîlo. Yê dîv da bihêt. Navê min Tiyamînî, ez kiça Bîndî me. Eve belgenama azad kirnê ye. Tu jî şêy bû mayê heyvegê genimî bê beramber werbigirî. Deh kîlo. Def min. Ava bûne bîst kîlo. Deh ara.

Ez nizanim bû çî ez neşem xotînê ji bîra xwe bim îro seyr e. Eger ew e çimku tu hecî dikey. Zûleyxayê? Ta rastî vê diberîn û ke min gelek hecî nedikir û ker bê di min jî jê vedibûn. Belê panokewekî berînîne ez gelek hecî dikem.

Bêhna nanê germa têt. Kesek verê heye? Min got kîl verê ye. Çolak xatî, tu xêr hatî bo xanê xwe. Melhemî cihêt kuçkî ger yên me tu nedîtî. Dê fermûnanê germ bixwe. Ma zanê tu dê zîka zivriye ve. Ez a piştrast im ku tu a birsî, ma bû te nanê germê amade kirî. Wasta diyar e hin yê bên fireh bûyn. Kê daxwazî ji hewe kir him zivrine vêrê ve?

Me got dê xwe girîn heta hatîn vê tu de bînîn û paşî dê ji vê rê çîn. Neya pêdiviye him biçin. Naçêbîtin xwe dan.

Û husa, û husa me dît em ber derî kuçkiyê dirastiyayin. Her wesa ez jî pê divî hewe me. Lewma hin şêm mînin eger we bivêt. Min jî kes nîne û nema ez bilî hewe. Te hêşta negotiye me xotîn, erê tu evrûkekî veçûbûyî? Ez çûm da Yûsivî bînim. Yûsiv? Erê, Yûsiv. Û paşî, paşî te ew dît? Erê, min ew dît û bi şêweyekî rûn min dît. Û min berdewam Gazîtkirê û Zersîf guh lê nebû. Ta ku min bi navê Yûsifî gazî kiriye, jinêka ew hat û li min geriya. Û ewî tu dîtî? Nexir, min xwe li ber çavê te wî veşartbû. Minet viya ew vî rengî min bibînît. Belê pa ez a keyfxweş bûm. Ez Şamî bi rûn û aşkerayî bibînim. Van her du çavên tarî? Erê. Eger keyfxweşiya min eve ye, berî ku ez diristî kûre bi min ew dît û min User Sîf dît. Ew çend mirovekî xweştivî ye. Ew çend xwe dan cihekî pirêz e. Xelk hemî keyfxweş bû bi dîtina wî. Ez nexweş bûm ji ber ku xelkê heşwît kir ev e ser hejêkirina min rabû xelkî ez keyfxweş û nexweş dikirim ji ber ku ew hejêkerê min mezin kir û bi hatê xist Ew mirovekê mezin e. Dev hemiya. Belê mezin ya wî li dev min pitir e ji awa xelk bêjin.

Pazdeh kere paziyê teyên û li gel du çêla. Heftê kîlo bo heft kes a, anku dibine heftê du bin. Û heyvanê giniyê jî bo ajalî sercem hemî bina nod de bin. Min çi du bin nînin? Ma zêr û zîf, ew jî fte nînin? Lêborî ve me ew jî nînin. Belê pampaz û çêlê teg çê dibît? Belê e, hîn çên pazî û çêla jî beramber bide. Lêr vê tende belge nama pê Oygirên Dawzan û paşê Adê bo Misrê zivr neve. Û paşê dê ev paz û çêle bi xwe da nehêne zivrandin dol dev xwe parêze. Anku merama te ewe pazî beramber germî bide me hewe. Û her ez çên pazî jî dev xwe parêzim mana wisa ye? Tenê vê tu ji bîr neke ku Adê bo desthelata Misrê zivr neve. Û her demekê desthelate daxwaziş wekir hindê wan paz û çêla bo zivrînin. Spas bû te pêxemberê Xwedê spas bû te eve şoleka geleka baş e. Hîn germî bidene min ez jî dê çêlekê deme eve. Ka ez kîrê mor kem. Zîka direng e ez li kîrê mor kem. Dê. Spasya te dikem pêxemberê Xwedê. Xwedayê mezin harîkarê we bît. Eger di bin fona nebin zêrozî vî beramber jê welgirin. Eger ew jî nebin tirş û tawalî pê jêwelgirin û bila li dev xwe bi xwedan kin. Her wasa heger ew ji nebin zevî û xaniya jê wergirin û belgenama bo pêçeken û pesend ken ku evê dewletê ne bila tê ve bijîn û her wasa bo zevît erdî ji belgenama çeke û pesend ke ku ê dewletê ne bila çandinê lê bikin. Belê pas têna gihe. Çi di vê çendê de heye? Yê dîv de bêt. Armanc ê dadperwerî ye û tu dê pas zanî. Herin da biçîn.

Pêrvîyê bilindtirîn kesê di Misirê de bibîte nizimtirîn kes. Da ku kesê ji hemîya pir û metir bibîte nizimtirîn kes û nizimtirîn kes bibîte xwidanrêz. Anku tu dibêjî ev çende dê çê bîtin? Belê pa eger hezkirina xwidayê mezin ser bît.